Hyzmat etjek doganlar we bir toparlarda gije gündiz hyzmat edip durlar we edipdirler. Hudaý olardan razy bolup, Allah olaň maksat myradyna ýetirsin. Bir mübärek hadys okaýaýyn. Ýüreginde mydam şu doganlar gaýgy bolup,

Bir musulman adamyň eden ýagşylygy, eden hobisi, eden ihsanaty Kyýamat gün adam gabrdan ýarylyp turanda şu ýaňky eden ýagşylygy bir gowy adam, musulman adam, nurany adam formasynda bolup oda ýanynda durjak. Üstüniň gumuny kakjak. Ýaňky musulman adam. Eý jemaat, şu gürrüň Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Senetli gürrüň. Oňam aýtjak, Eý Allanyň dosty, öwde kynçylyklaba, gorkma, men-de saňa ýoldaş diýjek. Şu ýoldaş kim indi şul adam? Eden gowulyklary. Alla razy bolsun diýip eden ýagşylyklary. Eden mertçilikleri. Aham ýoldaş bolup gitjek bir ýanky adam pikir etjek bu döwür gowy adamlaryň biri diýip. Aham ýolda aýtjak ştadan habardarrak bolup geçmeli. Ştada bir eme hesabyny çekmeli. Ştada bir eme häzir dur. Ol rahnama gowy zatlary aýdyp gitjek diýip. Tä Syrat köprüden geçýänçä ýanyna bar diýip. We jennetde Gowy jaýlara jaýlap, ohm ýaňky adam yzyna öwrüljek diýip. Ohm ol adam musulman adam, ýagşylyk eden adam dürrüw oňa ýapyşjak diýip. Hataý direk barýaň dur diýipdi. Kim bolýaň sen diýip. Hiç kim meni innenak, her kim öz işi bilen na. Sen meni göwe bermediň. Ama tarifoni.

Eden ýagşylygyň kyýamatda etdiň Hudaý Taala dünýede etdiň Hudaý Taala kyýamatda saňa ýoldaş etdi diýjek. Tä jennet maksat myradyňa ýetýänçäň men ýoldaş tutdum diýjek. Men wezipem tamam boldy. Men öwrülmeli diýjek. Hazreti Sa'di aleyhir rahma diýen Nedani ke çün rah birden bi dust, Her an kes ke piş amedem goftem ust. Bir wagt bir kerwende ýa Mekge-i Mükerreme ýanak bir şuluk kän märeke bar ýerde bir ene oguljygyn ýitiripdir-de. Ohm adamlaryň arasynda ýortup ýören her oguljyk görse bir üstüni bökjek bolýan bolmaly, ine oglum tapdym diýip. Her oguljyk gelse ine oglum tapdym diýip gujaklajak bolýan bolmaly. Nadani ki çon rah bordem bi dust, haran kes ke piş amadem goftem ust. Her ha ine oglum geldi diýip görenim gujakladyp ahyr bir ogluň bir bir oglançyklyň biri meň oglum bolup düşdi diýýär.

Gaýrat etmeli günde gaýrat edýän adam ol öwliýadyr ol adam. Emma ol adyr udur edip madyr mudur edip ýöne galmagal edipde iş bitirmeýän ol boşdur. O hiç kare bolar. Ýöne ol okan tabilla ýöne sesi wady içi boşda. O peýdasy ýok oň. Çekepläp duran bolsun, çe eşitip duranlary bolsun her ýerlerde bolsunlar. Ýöne akse düşmek bilen filme düşmek bilen o bolmaýar. Iş öwe düşmeli we her kimde Allah üçin bir iş bitirmeli. Her ýerlerde bolsun. We her zamanda we her makanda bolsun. We her mugyýetlerde bolsun. Allah'ın razyçylygy bilen iş bitirmek imanı mäkäm adamyň işidir. İnsaniýetden keramatı bar adamyň işidir.

Eýämiz Hudaý aýdýar, Zerreçe ýagşylyk etseň, boş gitmez diýýär. Bir mübärek Nebi Ekremiň hadysynda şerif aýdýan Gürküş dagadan tamam etjeginde. Bir niçe doganlar Kümüşdepede

Suwa gark bolan adam şehitdir diýýär. Nebi Ekremiň aýdan sözi. Çagasy dünýä gelip durmany jan beren ene şehitdir diýýär. Musulman bolup bir gaplaň, bir şir, bir arslan dargadyp iýen adamsy şehitdir diýýär. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň derman sözi. Musulman bolup üstüne tam gaçyp, diwar gaçyp ölse şehitdir diýýär. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň sözi. Wal gariku şehitun. Suwa gark bolanda şehitdir diýýär. Allah Azzul Jalal o doganlaryňdyr ruhuny şad edip, Şehitlik derejede uly bolup Hudaý galyllaryna kuwat bersin. Allah Azzuljalal galyllarynyň ýüreklerini giň etsin. Allah sabr berip, sekinet berip, kyýamatlaryna uly dereje.